Bon bini na otro episodio di Master Your Devotional y con e ama Master Your Devotional pasobra mi cabay semper ta proba anto esaki tin un bon excuus pa no peña. Awe, manera bos mira n'e titulo nos a proba di silencio, pero e episodio aki ta un poco diferente pasobra no ta saca specificamente for di versiculon di Bijbel aunke tin versiculon di Bijbel simarana dje pero e ta bay E ta basá riba mi eksperensia personal ku kaba di sosodé ayera. So, promé ku nos kuminsá ku esei, laga nos basa en palabra di orashon. Nos ta akusá na shelu, O Señor, Bo nòmber sea santifiká, onrá i glorifiká awor i pa semper. Señor, miéntras ku nos ta bai den e tema aki, pèrmití ku esaki por yuda diferente persona i ku e lès aki por penetrá den nan kurason pa nan por hasi nan kurason reaseptibel pa resibí Bo mensahe i ku Bo por kòrda nan di esaki den e momentu di nesesidat. Esaki ta mi orashon, den nomber di Cristo Hesus, amèn. Promé ku mi kuminsá ku historia tin dos punto hopi importante ku ta bon pa boso sa. Uno, mi ta un hende ku ta pensa hopi. I dos, durante di e último dianan aki ta tin hopi kos pasá na mi bida personal ku a la pone ku pa evitá di tin ku Ta den mi kabes hopi, mi a bin ku un solushon poko temporal pa problemanan permanente. Kual ta? Subi Youtube. Riba Youtube bo ta haña sea kantika òf video, anto méndros ku e tres minit na e òf mas ta pasando bo no tin ku pensa di nada. Anto mi a pensa ku esaki ta un bon solushon, paso bo ta mi ta kore fin problemanan un ratu, mi no tin ku overthink, everything is fine. Te dia ku tur kos a collapse. Anto esei i yiba mi na ayera. Mi di Ariana, ta tempu pa bo get your life back in order. Pues bo pone mi telefon un banda, pasobra si no tin telefon, no tin YouTube. Si no tin YouTube, mi tin ku pensa. Sorry mi ta sudando asina tantu, pero ta hasi hopi kalor e dianan aki. Um, anto mientras ku mi tabata den el silencio, e mientras ku mi tabata den bocina pensa, Mi finalmente asina pensa, no solamente riba e problemanan den mi bida personal ku mi ta tin, pero tambe den esnan di mi bida di mi bida spiritual. Anto pa mi realisá ku silensio ta importante. Anto otro kos mas ku mi a realisá, nos por haya den Revelashon kapítulo tres versíkulo binti i e ta bisa, Ata, mi ta pará na porta i ta bati. Si un hende tende mi bos i a abri porta, lo mi denta serka dje i lo sena kuné, i e Kumi? Di kon e versíkulo aki ta asina importante? Dios ta bati na nos porta i e kier pa nos abri. Pero, e ta den e zonido ei? E porta tin ki mas duru. Pero si tin hopi bochinchi, si tin hopi zonido rondó di nos, kon nos ta hasi tende ora ke ta bati? Kon? Si Señor ke duna bo un mensahe, Señor ta papiando ku bo, kon e ta, kon bo ta hasi tendele si bo no ta kla pa tendele, si bo ta, si bo no ta kla pa dje sinta den bo silencio, sinta den e parti inkonfortabel? Vooral komo ser humano, pasobra nos ta sernan sumamente sosial, anto nos gusta atende ku otro ratu ratu, hasta entre bernan ratu ratu. Anto. Pa tene Dios su stem ratu ratu ta rekerí silensio. Un otro part tambe ku mi a siña den eksperensia aki manera den Filipensenan kapítulo kuater versíkulo shete i el a bisa, I e pas di Dios ku ta surpasá tur komprondementu lo warda boso kurason i boso mente den Kristu Hesus. Solamente ora ku nos ta kla pa dil ku nos silensia, ora nos ta kla pa dil ku e kos inkomfortabel aki, ora nos ta kla pa entregá tur kos den man di Dios, ora ku nos ta kla pa laga e silensio aki hala nos mas serka di Dios, e ora ei nos paña Dios su pas. Dios su pas no ta bini souizou. Dios su pas. Bo tin ku pidi el'e su pas. Bo tin ku, bo tin ku ta den interak, bo tin ku interaktá kuné pa por haña su pas. Anto, den e, den kua momentu ta mihó pa haña Dios su pas ku silensio? Bo ta one on one ku God, unu unu ku Dios. Anto, e nannan Dios lo papia pas den bo bida. Dios lo papia ku bo. Bosan por interaktá, bo por desaugá bo penanan serka dje. Anto, e ora ei bo por haña su pas. Otro kos mas ku silensio a siñami ta ora e orashon aki ku ta hopi hopi bunita. Ante e orashon aki ta un kombinashon di Salmo kapitulo ochenta i sinku vèrsikulo ocho i Salmo shentus nuebe vèrsikulo diesocho. I e ta bisa, Lo mi tende loke Dios e Señor ta bisa, pasobra e lo papia pas na su pueblo, na su santunan. E Salmo shen diesnueve versíkulo diesocho ta bisa, Habri mi wowo pa mi por kontemplá kosnan maravioso for di bo lei. Lo mi tende loke Dios e Señor ta bisa, pasobra e lo papia pas na su pueblo. Sí, ta eksaktamente loke alma a bisa riba e promé bèrs. Ora ku nos ta tende Dios papia, e ta papia pas na nos. Anto, Ultimamente mi tabata probando na kore asina tantu for e kosnan ku mi tabata bai e numero bes. Mi ta tabata probando na kore hopi tur e kambionan ku mi ta tin ku siña dil kuné, ku mi no tabata trahando lugá pa Dios, mi no tabata trahando lugá pa pas, pasobra mi no tabata kla pa sinta ku e silensio ei pa mi por haña e pas ku Dios tantu kier a duna mi. Anto ora ku nos ora ku nos pidi Dios ora ku nos pidi Dios pa habri nos bobonan pa mira e kosnan maravioso, Mayoria di a pensa bon, ora ku bo ta hon kanando e naturalesa bo no ta papiando mashá, bo no ta skuchando mashá. Para la, bo por skucha sa nan. E ora ei bo por mira Dios su kosnan maraviyoso. Anto bo por mira nan den bo bida tambe. Ora ku bo ta djis, Hehehe, auto na kino bisa nan breka awe. Ora ku, ora ku bo ta djis sintando den bo sofá òf den bo kamber ta wak rònt. Afural ama, anto mi ta sinta pensa tocante tur Dios su bendicionnan, tocante con leu Dios a hiba mi. Pero ora cu mi ta bezig cu yen otro cos, mi ta gewoon in the moment, mi ta comenzá ta enjoy e cosnan cu mi ta bezig cun'e anto. Mi no tin tempo pa sinta contemplá, mi no tin tempo pa sinta reflehá i pesey, pesey silencio ta importante pasobra silencio ta yuda nos ripará cosnan cu di otro forma nos no lo a haci. Pues, danki pa tabata cu mi den otro episodio i mi ta spera cu e les aki por yuda boso grandemente. Pues pa finalisa laga nos basa e palabra di orashon. Tata, danki pa silencio, danki pa e silencio aki ku bo a duna nos, asina nos por um, hala mas serka di bo i desahoga nos kurasonnan na abo i siña tambe, Señor, kon pa dil ku sierto kosnan ku hopi bia nos no ta kla pa dil kuné. Danki, Tata, i permití manera mi a bisa promé, pa e lèsnan aki por penetrá nos mente i pa nos por kòrda riba dje ora ku nos tin mester di dje. Ta mi orashon den nomber di Cristo Hesus. Amèn.